U dehrullhom ilsna qishom tan-nar li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b'ilsna oħra, skond ma l-Ispirtu kien jagħtihom illi jitkellmu. Spirtu, l-Ispirtu s-Santu, l-Ispirtu tal-qdusija, jinżel fuq il-Knisja fis-simboli ta' ilsna tan-nar u riħ qawwi. F'din il-katekeżi għalhekk dwar l-Ispirtu qaddis ta' Alla nixtieq li ngħaqqad l-ilsien u n-nifs fil-kelma li toħroġ mill-Ispirtu. Kif jgħid gowl Lionel Messi wara li skurja seba' gowl fil-Tazza tad-Dinja tal-2022? Idejh irid jimla d-dinja biha. Il-qbiż tiegħu donnu jrid jimla l-ground u s-seating kollu bil-persuna tiegħu, daqskemm iħossu kbir. Xi tkaxkira fuq irkupptejh u riġlejh? Fuq it-turf stess? Il-kelma goal itawwalha donna ma fihiex biss tliet ittri jew erbgħa, imma tliet metri jew erbgħa metri. u jgħidha b'mod illi jrid isemma' lid-disgħin elf spettatur fil-grawnd fejn sar il-final. Kelma, goal biss, tingħad bil-fomm imma propjament toħroġ mill-persuna kollha. It-tkellim tagħna ta' kull forma. Il-moħħ jiddeċiedi li jgħid kelma, frażi, sentenza, diskors jekk trid, u jibgħat messaġġi lill-bqija tal-ġisem. U l-ġisem kollu jibda jiċċaqlaq biex dik il-kelma, dik il-frażi, dik is-sentenza tingħad kif jixtieq il-moħħ. anke jekk hawn min jitkellem qabel jaħseb ukoll. Imma l-moħħ dan jagħmlu bil-faċilitajiet kollha tiegħu, l-funzjonijiet kollha tiegħu. Pereżempju r-rieda. Marija tgħid, Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek. Ġesù fil-Ġetsemani, Jekk jista' jkun, ħa jitbiegħed minni dan il-kalċi, imma mhux kif irrid jien, kif trid int ikun magħmul. Bil-kreattività, għax l-istess tonalità turi proprju l-kreattività tal-persuna. Bis-sens tal-kurżità, is-sens kritiku, s-sens inkwiżittiv li tistaqsi dak li għandek quddiemek. Is-sens tad-dixxerniment. Per eżempju, Marija tgħid, Kif jista' jkun dan la jiena ma nagħrafx raġel? li huwa differenti ħafna mbagħad minn dak li jistaqsi Żakkarija, Kif jista' jkun la jien raġel xiħ u marti mdaħħla fiż-żmien? Imbagħad mill-interjorità, mill-ġewwieni, dak li jlissen il-kelma, in-nifs joħroġ mill-pulmuni għal fuq il-kordi vokali tal-leħen fil-għonq f'ħoss. Pereżempju, fil-quddiesa tal-Griżma, il-quddiesa li ssir mill-Isqof f'Nhar Ħamis ix-Xirka, l-unika quddiesa li ssir filgħodu, l-Isqof, hux veru, għiduli hux veru, jonfoħ fuq iż-żejt imħallat bil-balzmu jfuħ f'ħoss ta' nifs imma wkoll f'ġest illi l-Ispirtu s-Santu qed jinżel fuq dak iż-żejt u jikkonsagrah u jqaddsu. Hemm saċerdot, Eċċellenza, li joqgħod ħafna attent għal dik in-nefħa meta tagħmilha inti fuq dak iż-żejt. Waħda mill-kelmiet għal għonq fil-lingwa ta' Ġesù, il-Lhudi, hija nefesh, illum sa titgħallmu l-Ebrajk ukoll, nefesh, jiġifieri l-istess kelma għal nifs, għal riħ, għal ruħ, in-nefesh, in-nifs, ir-ruħ li jagħti l-ħajja lill-idea li nibtet fil-moħħ. Minn fuq il-kordi tal-leħen u mbagħad min-nefex, mill-għonq, in-nifs jinbidel f'ħoss. Fil-fomm mbagħad, dak ir-riħ, dak in-nifs, mogħti l-ħajja f'ħoss mill-kordi vokali, jiġi ffurmat f'kelma partikolari, fi frażi, f'sentenza, f'diskors jekk trid, permezz tal-movimenti tal-ilsien u x-xufftejn, bil-mod kif ibiddlu l-forma tagħhom. Ngħidu aħna waqt il-konsagrazzjoni, dak in-nifs jinbidel fi kliem kreattiv u trement, Dan hu ġismi. Dan huwa demmi, tliet kelmiet biss. Jew inkella f'mument ieħor tal-ħajja tagħna saċerdotali, Jien naħfirlek dnubietek. jew inkella f'kelma ta' kuraġġ, f'omelija, imma anke min-naħa tagħkom, pereżempju fi Kun, kun imbierek ibni qabel joħroġ għax-xogħol, kun imbierka binti qabel ħarġet għall-iskola. Imma l-ġisem imbagħad jirrispondi mhux biss billi jlissen il-kelma, l-frażi jew is-sentenza. Il-kif inissilha u jlissinha jagħtiha lwien u tifsira differenti għal kollox. It-ton, għajnejja, il-vuċi, it-tempo tal-kliem, it-telqa li biha tgħidha jew il-vigorożità li tgħidha biha, idejja, l-ġestikolazzjoni. It-ton jagħti kulur għal kollox differenti. Hekk ukoll Alla fil-Kelma tiegħu ħallieqha toħroġ mill-intimità tiegħu fl-istess dinamika tal-kelma umana, ta' kif jitkellmu l-bnedmin. Imma flok in-nifs uman, hemm in-nifs, benne kapitali, l-ispirtu, l-Ispirtu s-Santu. L-ispirtu huwa nifs, in-nifs ta' Alla nnifsu. U mhux dak ukoll li jagħmel Alla, meta jrid jirrivela, juri lilu nnifsu min hu lilna l-bnedmin? Aħna nistgħu nitkellmu ta' bnedmin, mhux hekk, għax dak li aħna. Allura l-proċess tar-rivelazzjoni ta' Alla, Alla jgħidilna min hu, nesprimuh fi kliem u ideat tal-bnedmin. Il-qalb ta' Alla trid tnissel u tlissen dak li trid għall-bnedmin. In-nifs qaddis ta' Alla, l-ispirtu qaddis tiegħu, l-Ispirtu s-Santu, joħroġ mill-ġewwieni ta' Alla biex iwassal dak li jrid jgħid dwaru nnifsu lilna l-bnedmin. Jaqsam lilu nnifsu magħna. Għalhekk San Pawl fl-Ittra lill-Galatin, kapitlu erbgħa vers sitta, jikteb, Għax intom ulied, Alla bagħat l-Ispirtu ta' Ibnu jgħajjat f'qalbkom, Abbà, Missier! U toqgħod tgħid, X'joqgħod jagħmel ġo qalbi l-Ispirtu s-Santu li bagħat Alla l-Missier? juri li huwa komdu joqgħod fil-qalb ta' Alla tal-Missier imma wkoll f'qalbi, tant li jgħajjat dak l-isem ta' Alla li tant huwa kbir għalija bniedem, għax lili waqt li qed jgħajjat fija, Abba, Missier, lili qed jgħidli, Inti Ibnu, Inti Ibnu, Inti Ibnu jew Bintu. Dak in-nifs qaddis tar-riħ, ir-ruħ, l-ispirtu ta' Alla, iġib fil-ħajja imqar kelma waħda. Minn hemm u permezz tal-ispirtus tiegħu għalfhom Alla li jaqsam magħna l-bnedmin dak li jrid jirrivelalna. Ngħidu aħna kull darba illi dwar Alla ngħidu Missier, Inkunu ngħidu wkoll iben, għax ma jeżistix missier mingħajr iben, xi ħadd li nissel, ma jeżistix iben mingħajr ma xi ħadd li nisslu, missier allura. U għal dan ma jridx ikun in-nifs tal-ispirtu tagħhom it-tnejn illi mill-kelma sempliċi missier, mill-kelma sempliċi iben, joħloq il-misteru tal-imħabba tal-Missier lejn l-Iben u tagħhom it-tnejn lejna. Ieqaf minuta. Alla nnifsu qed jgħid li kull kelma għandha l-konsegwenzi tagħha. Ma tridx inti, inti ma tridx illi kull kelma tiegħek tkun frott il-ħidma tan-nifs tal-Ispirtu ta' Alla fik? U allura tħalli l-ebda kelma inti, għax kull kelma hija mimlija bl-Ispirtu s-Santu, tħallihiex toħroġ minn qalbek, minn fommok, jekk mhux biex tagħmel il-ġid biss. Il-Kelma t'Alla, bħal kull kelma oħra, toħroġ mill-intimità, mill-ġewwieni ta' Alla fl-ispirtu tiegħu għal fommu, għal qalbna. Għax hija dik li hemm fil-moħħ u f'qalb Alla għalija u għalik, għalina l-bnedmin. Timmaġina x'hemm fil-qalb ta' Alla għalina l-bnedmin. U hija kelma li toħloq dak li tesprimi. Jgħidilna l-Ġenesi, Alla qal, u hekk sar. Alla qal, u hekk sar. Dan ifisser li aħna nistgħu nieħdu n-nifs ta' Alla fl-ispirtu tiegħu. Imma ma ninsewx, u din importanti, lanqas illi quddiem il-ħolqien illi ħareġ minn idejh, bil-bniedem bħala l-kuruna tiegħu, dan il-ħolqien, Alla wera li tant huwa hieni b'dak li għamel, meta ħares lejna u lejn kulma kien għamel u ra li kollox kien tajjeb ħafna. Meta nkunu quddiemu jiena u inti, quddiem Alla, fil-preżenza tiegħu, li diġà semmejnija ħafna, inkunu nitkellmu fuqu, bħalma għamel hu fuqna, ma nħossux l-istess hena u ferħ illi jiġi proprju mill-ispirtu tiegħu. Ma nħoss meta nesperjenza s-salvazzjoni, l-aħbar it-tajba tal-Evanġelju, li rrid ngħajjat, Ġesù huwa ħaj, Ġesù ġej fil-glorja, Ġesù huwa s-Salvatur tiegħi, Ġesù huwa l-Mulej tiegħi. Amen! Din il-kelma, din l-idea tal-kelma li toħloq jaqbadha tajjeb ħafna il-profeta Iżaija. Jgħid fil-kapitlu 55, vers 10, Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġagħluha tnissel u tnibbet, u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra', u l-ħobż 'il min jiekol, hekk jiġri minn kelmti, toħroġ minn fommi, u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili, u ttemm dak li nkumbatta tagħmel. Mhux ta' b'xejn illi l-profeti huma daqstant marbuta mal-qawwa tal-Ispirtu illi r-rwol tagħhom jinbidel. Mhux f'mexxejja biss, żgur illi mhux biex jgħidu xtiela Super Five nhar l-Erbgħa li ġej, imma li jafu jaqraw l-istorja taż-żmien tal-poplu tagħhom is-sinjali taż-żminijiet fid-dawl tal-Ispirtu ta' Alla u jgħidu lill-poplu x'għandu jagħmel. Imma ngħidu x'inhi din ir-rieda, x'irid Alla għalina l-bnedmin, x'hemm f'qalbu għalina l-bnedmin, Alla? Hemm, per eżempju, Nagħmlu l-bniedem skont is-sura u x-xbieha tagħna, jien u inti xbieha ta' Alla, jgħidha hu stess. U mbagħad Isaija, Kapitlu 49, Tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħennx għal bin ġufha? Imqar jekk din tinsa, jien ma ninsik qatt. Ara, naqqaxtek fuq il-pali ta' jdejja. Ġeremija, b'imħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħek irfajt għalija. Is-Salm 103, Imma t-tjieba tal-Mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu, u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom, ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu, u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsu. U l-qofol. Ġwanni kapitlu tlieta vers sittax, Alla b'dan il-mod ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Ġesù, il-Mulej, is-Salvatur, tiegħek, o bniedem, irridu jien stess, jgħid il-Missier. Fl-Ittra lir-Rumani, kapitlu ħmistax, allura lejn l-aħħar tal-Ittra, San Pawl jikteb xi ħaġa meraviljuża, U Alla tat-tama jimliekom ilkoll bil-ferħ u s-sliem permezz tal-fidi tagħkom, sabiex it-tama tagħkom toktor kif. Billi noqgħod nixtieq, bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Aħna fit-tkellim tagħna normali ngħidu nittama li għada ma tagħmilx xita, speċjalment minn dik ix-xita qisha ċikkulata. Għax għada rrid noħroġ picnic, mhux veru? Mela allura għax għandi d-dubju li għadha probabbli tagħmel ix-xita u tħassarli kollox, nista' nittama. Għax għandi d-dubju, nista' nittama. It-tama tiegħi toqgħod proprju fuq id-dubju. Imma t-tama f'Alla, tgħidilna l-Iskrittura, toqgħod fuq il-passat ċert, mimli imħabba ta' Alla għalija u għalina, li ħareġ mill-ġewwieni tiegħu bin-nifs tal-Ispirtu tiegħu, minn qalbu għal qalbna. Ħa ngħidilkom u nfakkarkom x'jgħid Salm 143, Fakkarni mas-sebħ, inkun għadni qas qomt, jiġifieri, fakkarni mas-sebħ, fi tjubitek, Għax fik jien nittama. Fakkarni f'dak li għamilt miegħi, Għax fik nittama, jew aħjar, Biex fik nista' nittama. Għarrafni t-triq li minnha għandi ngħaddi, Għax lejk jien nerfa' ruħi. Għax it-tjieba, l-imħabba, tal-Mulej lejn kull wieħed u waħda minna hija l-mixtla tat-tama tagħna f'Alla. Ħafna aktar tard, fl-ittra tiegħu lill-Knisja f'Efesu, illum hija t-Turkija, Pawlu jitlob lill-qarrejja tiegħu jesperjenzaw u jifhmu l-fond ta' din l-imħabba ta' Alla. Imħabba unika fil-wisa' tagħha, fit-tul, fl-għoli, fil-fond tagħha. Jgħid, Kristu jgħammar f'qalbkom permezz tal-fidi. biex tniżżlu l-għeruq tagħkom fl-imħabba u fuqha tibnu ħajjitkom. B'hekk tistgħu tifhmu, flimkien mal-qaddisin kollha, b'mod konkret allura, x'inhu l-wisa' u t-tul, l-għoli u l-fond tal-imħabba ta' Kristu. Tagħrfu kemm din l-imħabba ta' Kristu tisboq kull għerf, biex timlew, timtlew bil-milja kollha ta' Alla. tisboq kull għerf, u żgur, ħierġa mill-moħħ u mill-qalb ta' Alla għalija u għalik. Tridx inqumu bil-wieqfa u nitolbu lill-Ispirtu s-Santu? Spirtu qaddis u ħallieq tal-Missier, Fawwar il-ħafna tajjeb li hemm fina, id-doni li poġġejt b'tant delikatezza fina, l-imħabba tiegħek lejna personali li tagħtihom il-ħajja. Ħa jkunu t-trepied li fuqhom toqgħod it-tama tagħna fik u fl-umanità. Spirtu Qaddis, f'isem Ġesù l-Mulej, qaċċat il-biża', il-qtigħ il-qalb, l-inċertezzi, u sallabhom mas-salib ta' Ibnek Kristu l-Mulej tagħna. Aħsilna b'demmu li minn ġenbu ħareġ u miegħu ħriġt inti, ix-xmara ta' ilma ħaj. Ħa tkun l-għanja tas-salmista, Ħin il-bniedem li qiegħed fil-Mulej it-tama tiegħu, l-istess għanja li toħroġ minn qalbna u tagħmilna irsala, appostli, messaġġiera tiegħek. Nifs ta' Alla qaddis, ħabbara tat-tama. Spirtu tal-għerf u l-qawwa ta' Alla, imla lil Charles, lil Joseph, lil Anton, rgħajja u isqfijiet tagħna, missirijiet għalina fil-Knisja ta' Ibnek Ġesù, bid-doni tal-għerf Il-qawwa u l-qalb pastorali. Agħtihom inti l-boxxla tal-viżjoni pastorali għall-Knisja li hija f'Malta u f'Għawdex. Imma llum nixtiequ nitolbuk rigal, don speċjalissimu għal Charles, għal Joseph u għal Anton u għas-saċerdoti kollha tagħna. Id-don tal-għarfien konvint, tal-ġgant rieqed, tal-lajċin sara mgħammdin li huma jirgħu. Mulej, Spirtu ta' Pentekoste, il-Knisja f'Malta qiegħda tistenna b'ħerqa profeti li jqajmu lil dan il-ġgant forza pentekostali biex minnha joħorġu rgħajja oħra, xhieda kredibbli u konvinċenti fid-dinja tal-lum, f'Malta u madwar id-dinja. Spirtu Qaddis, qajjem fil-familji tagħna vokazzjonijiet għal familji miżżewġin konvinti mill-imħabba esklussiva Tiegħek għalihom. Spirtu Qaddis, nafu li Tista'. Nemmnu li tista'. Nistennew mingħandek li dan id-don inti żgur trid tagħtihulna. Ammen.